Il-mistieden tiegħi l-attur u xandar Joseph Borg. Lil Joseph erba' min-nies biss fil-ħajja ta' kuljum jirreferu għalih bħala Joseph. Il-bqija kulħadd jirreferi għalih bħala Georg. Meta jitkellem fuq tfulitu, Georg jirrakkonta li fil-primarja għalliema bin-negattività tagħha għal numru ta' snin ġagħlitu jemmen li mhu kapaċi għal xejn. Eventwalment, ladarba kiber, Joseph iddeċieda li jisfida lilu nnifsu u jkompli l-istudji tiegħu biex illum il-ġurnata għandu professjoni fis-soċjal. Ħa niltaqgħu ma' Joseph minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time jibda issa.
Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Whole Earth Organic Refreshing Drinks, Sparkling Thirst Quenchers Bursting With Flavour. For the love of food, Golden Drop.

Nilqakom għal Prime Time, illum it-Tliet imma għal ħafna daqs li kieku huwa jum il-Ġimgħa għax għada ħa ngawdu festa pubblika, aħna ħa nkunu qegħdin hawnhekk bi Prime Time u min jaf kemm minnkom għada għandhom x'invit għal xi tieġ għax issa l-istaġun tat-tiġijiet jinsab fl-aqwa tiegħu. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistieden tiegħi illejla. Għandu karattru sensittiv, il-kulur favoritt tiegħu huwa l-oranġo u jobgħod bil-kbir l-istaġun tas-sajf. Nilqa' miegħi lill-attur u xandar Joseph Borg. X'għandna? Kif inhi? Kemm togħġobni dil-biċċa. Għandi pjaċir. Għandek raġun bqajt naqra hemmhekk, eh. għax għandna l-mużika naqra baxxa. Eh, ma tantx nisma' jien.
Le, ma ħarġunniex il-permess illum, ma nistgħux nagħllu l-mużika. Ah, ma hawnhekk il-belt. X'għad għandek sassieqa. Tista' takkomoda ruħek ara Nelli wasal. Wasalna.
Assa dik jekk tinbaħ biex tkeċċi. Ħanara kif ħanpoġġa ħabba l-buttuni ma mhux nolqtok. Toħos qatta, all right. Vera tobgħodu s-sajf. Oh mima.
Għaliex imma?
U dis-sħana xi pjaċir fija? Wieħed minn dawk li laqqas biss toħroġ il-barra. Le, jiena nagħmel il-kontra tan-nies. Fis-sajf noqgħod nara l-films. Min joqgħod jarhom fix-xitwa u inti toqgħod tarhom fis-sajf. Fix-xitwa nkunu għaddejjin il-programm u hekk jibdew isemmu l-camera persons u l-mistiedna rajt dak sabiħ u jien inniżżel. Nista' noqgħod narhom issa. Timla l-lista.
Għandi bżonn dettalji biex nirreġistrak, tradizzjoni ta' prime time, isem u kunjom? Joseph Borg.
Imma fir-realtà, fil-ħajja ta' kuljum, min jgħajjatlek Joseph? Id-dar, biss ommi u missieri. Għax għall-bqija kulħadd George. Kulħadd George. U jekk tgħajjatli Joseph inħossok stramb. U meta jgħajtu Joseph u tkun barra tħares imma jew le? Le, tista' jgħid xi darbtejn tlieta. Biex imbagħad tirrealizza li għalik. Naħseb għalija ħa ndur.
Data ta' twelid? Mela, 30 ta' Awwissu. Fl-aqwa tas-sajf! Mhux hekk. 1976. 1976. Fejn inti mwieled? L-Isptar il-Pietà. Imma noqgħod u dejjem qgħadt fil-Gargur. Gargur.
Professjoni?
Supporting social worker. Supporting social worker. Inti bniedem Li ovvjament bil-professjoni tiegħek tiltaqa' ma' ħafna persuni, sitwazzjonijiet diffiċli. Stejjer.
Però kull min jafek jaf kemm inti ta' karattru sensittiv. Aha. Kif jirnexxilek tkampa ġurnata wara l-oħra fuq ix-xogħol? Bi training.
Ħafna training. Is-Sultana jirrikjedi li kull xahrejn trid tmur għand psychologist. U dik nagħmel appell. Dejjem nagħmilha fi programmi. Lis-psychologist għandna ndaħħluh fit-timetable tagħna, mhux għax tħossok ħażin. Bħal meta inti tmur għand beautician, jien naf darba kull sitt xhur biex tagħmel facial, ara li għal darba f'sena, jekk mhux kull sitt xhur, tmur għand psychologist. Għax kieku taf x'ħajja ngħixu l-aħwa kemm ikun hawn paċi Malta. Għandkom ukoll regola li kull darba li tispiċċaw mix-xogħol, Għandkom rutina? Eħe, imorru.
Kemm jista' jkun ma tiltaqax ma' nies, ma tmurx id-dar mal-ewwel, tieqaf x'imkien għall-kwiet, tbattal l-iskora, tipprova tħalliha x-xogħol, tippikkja l-iskora tad-dar jew tal-ħajja ta' kuljum u tkompli. Imma jien nagħmilha, nagħmilha jiġifieri kważi kull wara kull shift. Jew immur x'imkien ħdejja l-baħar. Issa jiena naħdem bil-lejl biss. Alla jkun sabiħ hekk xi sitta ta' filgħodu, ħamsa u nofs sitta ta' filgħodu ma' ħdej il-baħar. Ovvjament biex għandek il-professjoni li għandek illum il-ġurnata kellek tkompli tistudja, attendejt courses fl-università, dak kollu meta kont adult. Mela. Di għalik kienet sfida kbira li tkompli tistudja. Ara, llum għandi, ħa nagħlaq 47, jiġifieri qed ngħidu kelli 40, 39, 40. Ma kontx temmen li kapaċi li tkompli tistudja inti? Le, għaliex jien m'iniex persuna tal-iskola. Jiena pereżempju anke Ħa nieħu sehem jien naf nagħmel il-panto. Għedtinix l-iskript dakinhar tar-rehearsal, tittihuli ġimgħat qabel, ħa noqgħod nistudjah, narah, fejn ikun hemm xi kelma rrid insaqsi jew nispelli, m'iniex xi wieħed tal-iskola, għax l-iskola qatt ma ridtha. Però jekk tħares lura lejn tfulitek dejjem tirrakkonta li għal liema partikolari bin-negattività tagħha affettwatek. Eħe, affettwatni ħażin. Illum il-ġurnata ngħidilha grazzi imma. Għax wasalt fejn wasalt bis-saħħa tagħha. Fis-sens. F'liema sens?
Mela, din meta kont żgħir kont imqareb ħafna, dak iż-żmien, illum ma tistax tagħmilha, imma kienet torbotni pereżempju mas-siġġu, jasal il-prize day fejn kulħadd jieħu sehem jew il-concert tal-Milied, jien immur tgħidli le, inti le, inti hawnhekk ħdejja bilqiegħda fuq is-siġġu ma tieħux sehem. Taf kif? Niftakar fit-tfulija kollha, L-iskola ritratt wieħed għandu libes ta' ragħaj hekk bil-Malti. Pia m'għandix iktar. Pia qatt ma kienet tinkludik. Le, qatt.
Għax tgħidli inti m'intix kapaċi, inti mqareb, inti mhux tajjeb għal hawn, eċċetera eċċetera. Meta kbirt, dak il-leħen baqa' ġo widnejja. Jien naf pereżempju bdejt l-ewwel kors ta' drama. Nasal sal-bieb u nerġa' lura lejn id-dar. U ommi tgħidli, Int ma kellekx tmur il-kors? Tħassar ma! Tiġi l-ġimgħa ta' wara u nerġa' mmur. Tivvinta l-iskużi.
Eħe. Għamilt għamilt xi tliet darbiet hekk. U mbagħad kien hemm ħabiba tiegħi mbuttatni u dħalt. All right. L-istess biex nistudja, f'ku f'kull oġġett. Jien naf għat-television, meta tlajt l-ewwel darba l-park. Niftakar l-ewwel darba li tlajt l-Istitut Kattoliku. Kienu għamlu play ta' ġaħan u tawni main part. All right, sal-Ġimgħa, production week kollu s-Sibt. Biki minn dak il-kbir, illum irid ngħid sempi illum ngħidilhom li ma niflaħx ma rridx immur. Taf kif? Lanqas tgħaddili minn moħħi li ma tistax tagħmel għandek teatru mimli bin-nies. Imma dejjem dan leħen ġo widnejja inti m'intix kapaċi, ħa tmur u taqgħad tgħajt, int m'intix tajjeb. Meta bdejt nikber aktar bdejt nisma' leħen ieħor. Inti tajjeb, mur, inti tajjeb. Ara niġġieled ma' dawn l-ilħna, nimmaġinhom, ta' ma sax tismagħhom. Ħsibijiet fir-realtà. Mhux hekk? U din l-għalliema kont intqajt magħha wara xi ħames snin li bdejt nagħmel dak iż-żmien hawnhekk fuq one kont nagħmel siegħa żmien kuljum. Kien diġà ilu ħames snin għaddej. U niltaqa' magħha l-belt qaltli, kemm nieħu pjaċir narak, kemm inti bravu, kemm tkun sabiħ. U għedtilha, isma', bis-saħħa tiegħek u mhux, eh? Siġa f'Ira qalt, Għattel għax dejjem nisma' lilek tgħidli m'intix kapaċi, imma fl-istess ħin ngħidlek grazzi għax jiena kont qiegħed niġġieled miegħek das-snin kollha. Biex nuri xi nsarraf.
Biex nuri isma' li jien neħe tajjeb. Nista' nagħmilha dik bħalma jista' jagħmilha ħaddieħor.

Joseph, Jien ħsebtek ħa ġġib il-tè oll-lum miegħek. Le, x'tè, kieku kull ma hu kien ħarbat. Ma kienx imur tajjeb ma' Nellie? Le, dak f'din l-iskeda stidnitni bih, x'isimha tagħmel Pink Panther, Nevis, u mort jien. Il-kamra persons ħadd ma jista' jiċċaqlaq hekk, jekk jiċċaqlaq xi ħadd iqum minn fuq is-sufan u jinbaħ, jekk Nevis bit-tablet f'idejha baqgħet hekk qas iċċaqalqet għax hekk tiċċaqlaq. Tal-għassa mela.
Għamlu ħbieb hu u Nevis meta tagħtu il-muffin, hemmhekk orrajt. Mhux l-ewwel kelb tiegħek però, Teo. Le, mhux l-ewwel wieħed. Kelli tnejn oħra, kelli tlett iqtates, ġifieri kien hemm. Għandi rakkont, ma nafx jekk hux vera jew le, wasalli għal widnejja li darba kont qiegħed fuq il-palk u attur ieħor bi żball tajjar Lexinna, vera jew le? Kif ġra? Konna qegħdin nagħmlu t-Tzija Lavinia fuq it-Titanic. Konna jien u Renzo Bonella f'Tul Bravo ħafna. U dan kellu jtini daqqa suppost ta' ħarta, għax aħna ta' parsi konna Buddisti, kelli Buddha f'idejja u jien ta' parsi nitfixkel u dal-Buddha jaqa' u jsir frak u dan jibda jsawwatni, jtini daqqa ta' ħarta u jtajjarli s-sinna. Id-demm ħiered uġigħ. Dan kien is-Sibt, eh, ġifieri kien fadal il-Ħadd. Jiġifieri litteralment laqtek ħażin u taret is-sinna ta' vera. U taret, eh, is-sinna.
U rrealizza fuq il-palk x'ġara. Le, u mbagħad wara qed taf li kisirtli li s-sinna. Bis-serjetà qaltlu mela, qaltlu hawn taret is-sinna x'imkien fuq il-palk qiegħed.
Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa nitkellmu fuq waħda mill-ikbar biżgħat ta' Joseph, il-labar. Mhux tal-inxir, imma tal-vaċċini. Ħa nitkellmu fuqhom minn hawn u ftit ieħor. Però qabel ma mmorru għar-riklami nixtieq infakkarkom li aħna flimkien ma' Triple A Affordable Appliances għandna kompetizzjoni għalikom fejn b'din il-kompetizzjoni jekk toħorġu rebbieħa litteralment meta ħa tivvjaġġaw u anke meta ħa tmorru għall-vakanzi tagħkom dejjem ħa tkunu puliti u bla ħwejjeġ imkemmxin għax tistgħu terbħu ħadida tal-mogħdija pocket size li litteralment tistgħu toħduha fil-bagalja magħkom. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna. Tridu turuna ritratt tal-ħadida tal-mogħdija l-qadima tagħkom u għalfejn għandkom tkunu intom ir-rebbieħa. B'dak ir-ritratt grazzi għal AAA Affordable Appliances tistgħu toħorġu rebbieħa. Ħa mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami Prime Time ikompli dalwaqt.
Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Aleve Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-period sa tnax-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħamest ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Aleve Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar.

Nilqakom lura għal Prime Time illejla qiegħed fil-kumpadija tajba ta' Joseph Borg l-attur u xandar li kulħadd jafu bħala George. Ajma qed nisimgħek stramb ġo widnejja. Ngħajjatlek Joseph. Illa huwa.
Waslu f'idejna ħafna ritratti antiki. Qed tara. U hemm ritratt ta' wieħed tifel jidher bil-għaqal kwiet. Ara ktarfux naqra, ara ktafx min hu dan.
Meta għamilt il-prazzett. Kemm kellek żmien, sitta, seba' snin? Sitt snin hu dak iż-żmien. Sitt snin. Sitt snin. Hawnhekk tidher serju u kwiet, imma qaluli li kont mill-iktar enerġetiku żgħir.
Eh, żgur. Daqs kemm avżatni ommi ara ma nħammitx il-libsa. Għax taqsam li magħrfa fuqi. Waħda mill-ikbar biżgħat tiegħek huma l-labar. Il-labar. Il-vaċċini. U int mort l-Indja. Mela, ma nafx kemm il-waħda ħadt. Kif għamilt imma, kif irnexxielek? Ara, meta mort l-Indja, tant kemm kien hemm u tant kemm in-nurses tal-polyclinic tal-Floriana kienu qed jieħdu pjaċir jidħku għax nagħmel il-kummidi biex nieħu waħda waħda, li flok bħal ma għamlu sħabi marru f'darbtejn, jien mort naħseb f'erba' darbiet. Għax kont tkun entertainment għalihom. Għax id darha l-ġejja nibda ngħajatah. Tkun għadha qiegħda l-bogħod lanqas miż-żgħeżagħ miegħek. Eħe, u jiġu mumenti, ġieli ġrawli, Li qed ittieli hawn nħosslu ġieħ in-naħa l-oħra. Però mill-ftit li sirt nafek, fadlilna 30 sekonda biss, tip ta' persuna li l-biżgħat tiegħek ma tħallhomx ma tħallihomx iwaqqfuk milli tagħmel azzjonijiet u tgħix il-ħajja. Le, le. Nista' nitlef esperjenza bħall-Indja, anzi kien jiddispeċini għax illum il-ġurnata dik l-esperjenza biddlitli ħajti. Inti kont hemmhekk volontarjat?
Iva, konna ngħinu t-tfal u kienet xi ħaġa li Shane, sirt napprezza aktar il-ħajja. Xi ngħidlek, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Nawguralek is-Sajf it-tajjeb għalkemm ma tantx hu għal qalbek, m'hemm x'tagħmel. Ma fadal sa Settembru. Dalwaqt jibda.
L-aħħar xahar dak ta' Settembru. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Ħa niffaċilitawlek ħajtek fil-kċina grazzi għal Fior di Vita. Fil-fatt għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Fior di Vita li żgur tista' tgawdihom f'kull ħin tal-ġurnata kif ukoll grazzi għal jogiti Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' te naturali li tista' tgawdih jew fil-format klassiku jew inkella issa li saħan it-temp tista' wkoll tgawdih bħala xarba friska għal dan it-temp sħun tas-sajf. Grazzi ħafna George u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi l-lejla. Ħa niltaqgħu għada fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija, però qabel ma nħallikom nixtieq nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Whole Earth Organic Sparkling Drinks. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna, litteralment kemm taqbdu l-mobile tagħkom bħalissa u tieħdu ritratt tal-iscreen waqt li jkun għaddej dan l-appell. Ladarba jkollkom dak ir-ritratt fil-mobile tagħkom, imbagħad ibagħtuhulna permezz ta' messaġġ privat jew fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew inkella Instagram, owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibagħtulna grazzi għal Whole-Earth Sparkling Sparkling Organic Drinks tkunu tistgħu tgawduhom ovvjament f'dan it-temp sħun tas-sajf, ovvjament m'hemm xejn isbaħ milli naqra xarba friska.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

Logo Express.
Eva Garden.
Privé Hairdressing.
Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.